Raja Sejati. Pada bab yang keenam ini, penulis di paragraf pertama langsung betakun lawan pembaca. Kira-kira raja sejati dalam hidup ini kaya apa gerang ciri-cirinya ujar sidin. Apakah kaya seorang penguasa negara nang lawan kekuasaannya itu inya mengandaliakan rakyat sakahandak inya. Atau seperti seorang pengusaha nang liwar sugihnya, nang dengan kesugihannya inya tu kawa nukar napa haja nang dikahandakinya. Atau kaya orang pintar, nang salah kaprah menggunakan ilmunya sagan mengaramputi orang-orang nang standarnya di bawah inya. Mun dilihat dari kulitnya, Eh pang, nang tiga kategori orang di atas nih bisa disambat sebagai tanda kutip raja karena ada pengendalian nang ada di tangannya melalui karunia nang diberikan Tuhan sagan inya. Tapi bujur garang kaya itu definisi raja sejati ujar penulis.

Ujar adalah raja nang soleh dari Persia. Nama asli sidin tu Koresi, nang bakuasa sakitaran pada tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Nabi Isa berarti ini belum belum lahir. Nah, kemudian kita lanjut kisahnya. Jadi Raja Zulkarnain tadi tuh penasaran kenapa garang sekelompok kaum nih malah hidup kayak itu. Bahkan saking menjauhnya lawan dunia, Bila ada nang maninggal di antara mareka neh, kuburannya diandak di muka rumah buhannya, antah apakah alasannya. Mandangar kisah nang kaya itu, Zulkarnain pun mautus bawahannya supaya mamandiri kapala kaum tadi agar hakun dibawa ka istana untuk bapapandiran. Kada diduga, sakalinya pimpinan kaum kada handak manarima tawaran sidin, padahal jaka rakyat pada umumnya neh, pasti himung bila diundang oleh raja ke istana. Tapi ternyata hal itu kada berlaku bagi kaum nang satu ini karena sudah kada kawa lagi dirarayu. Akhirnya Zulkarnain langsung nang datang ke rumah orang tadi itu untuk betakun-takun. Nah imbah ditakuni alasan kenapa masyarakat di situ tak menjauhi dunia, maka pemimpin kaum pun menjawab Kami, ujar sidin, kada mangejar dunia, karana dunia kada manganyangakan kami. Kami andak kuburan parak lawan higa rumah kami, supaya kami ingat tarus lawan mati. Imbah tu pamimpin suku mangaluarakan dua uting kapala tangkurak. Sabuting tangkurak saurang raja nang zalim, yang masa hidupnya tenggelam lawan gemerlap dunia, kemudian Allah cabut nyawanya sehingga hanya maninggalkan kaburukannya saja. Tangkurak nang sabutingnya adalah tangkurak raja nang adil, bijak, wan kaasih kapada rakyatnya. Allah sudah maambil ruhnya, ujar si kapala kaum tadi. Nang tasisa adalah harum namanya dan betapa tinggi derajatnya di sisi Allah dan makhluknya. Nah, imbah manjalasakan dua kapala tangkurak tadi, Pamimpin kaum kamudian manjapai kapala Dzulkarnain saraya batakun, Tarmasuk gulungan nang manakah kapalamu ni kainah, wahai Dzulkarnain? ujar si kapala kaum tadi. Tabuat ka gulungan nang calakakah atau nang bahagiakah? sambung sidin. Mandangar nintu, Zulkarnain pun langsung tatangis sidin sambil baucap, Un pian hakun mangawani ulun nah, ulun bagitu pang karajaan ulun tu jadi dua bagian, dan kapamimpinan nang paling tinggi ulun sarahakan lawan pian, tapi pamimpin kaum tadi manulaknya, sehingga Zulkarnain pun betakun, Kenapa jadi sidin kada hakun ha? Pamimpin kaum pun menjawab, Karena ujar sidin, sesungguhnya orang-orang nang menjadi musuhku adalah orang-orang nang memburu harta kesugihan wan kerajaan palsu dunia seperti ikam. Dan orang-orang nang jadi sahabatku ialah orang-orang nang melapasakan dunia

Isuknya pacang duduk di singgah sana, tapi sidin kada handak. Karena ujar sidin, kawan terbaik bagi sidin ialah orang-orang nang merasa cukup dengan apa nang ada tanpa berhimat benar mencari harta dunia sehingga rawan kalau pina melupakan Allah Ta'ala. Nah ini kisah yang pertama. Kemudian kita baca pulang kisah yang kedua. Diriwayatakan ada seorang raja, kada disebutakan penulis pengarannya di sini. Tatamu lawan urang nang zahid, nang bapakaian lusuh wan kumal. Muncul rasa iba dari hati sang raja. Kamudian, dengan segala napa nang inya kuasai, batakun lawan si zahid tadi, Apakah ikam ada parlu lawan aku? Manawari sidin Luku ai. Handak minta bantuan neh wan raja kisahnya. Dijawab ai oleh si Zahid tadi dengan nada santai, Kayapa kisahnya aku maminta kabutuhan dua ikam, sadangkan karajaan nang aku kuasai neh labih ganal daripada karajaan nang ikam isi? Takajut si raja neh mandangar parnyataan urang tadi. Batakun ai si raja, Kanapa bisa inya manjawab kayaitu, sadangkan kaadaannya haja lusuh nang kaya itu? Nah, lalu dijawab si Zahid tadi. Siapa nang sudah maulah ikam sebagai budaknya, maka ngintu adalah budak-budakku. Nah, tambah bingung si raja tadi. Maksud ikam ini apa? Ujar sidin. Dengan lantang sidin nang ditakun ini menjawab, ikam ini adalah budak bagi nafsu syahwat ikam, kesarikan ikam, wan ego nang besarang dalam diri ikam. Sedangkan aku sudah menguasai bubuhan ngintu sunyaan. Jadi budak udah buhannya tadi to. Jadi jangan sakali-kali melihat dari penampilanku, tetapi perhatiakan kekuasaan kerohanianku dalam menaklukkan gejolak nafsu tersebut, ujar Zahid menjelasakan. Intinya ujar Sidin, bila sudah kawa menundukkan perkara hawa nafsu dan tantaranya itu, sudah jadi raja tupang deh. Nah ujar panulis, dua kisah nang di atas tadi tu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan nang ada di kalimat pembuka sebelumnya. Nang pada intinya, raja nang sejati itu ialah nang kawa menundukkan ego, nafsu, dan amarah dalam dirinya. Namun penulis bertakun pulang kepada pembaca, apakah seperti dua orang nang malapas berataan segala perkara keduniaan di atas tu nang memang ideal disambat seorang nang zuhud Panulis manyambat, Sebenarnya kada kaya itu jua pang jar sidin. Contoh nang paling ideal dalam Al-Quran tu seperti zuhudnya Nabi Sulaiman, ujar sidin. Nabi Sulaiman ngintu kurang napa lagi? Sidin isi kerajaan dan kekuasaan nang bukan hanya mampu mengendalikan apa nang nampak, nang gaib pun sidin kawa. Bahkan kekuasaan sidin adalah kekuasaan nang kada kawa ditandingi oleh kerajaan sabalum wan sasudah sidin wafat. Meskipun demikian, sidin tatap berlaku zuhud. Berataan kekayaan wan kakuasaan sidin kada sadikit pun marusak ketulusan cinta sidin lawan Allah Ta'ala. Adapun alasan sidin mengemukakan dua kisah zuhud yang berbeda, yakni kisah seorang yang sama sekali melepas dunia dan orang yang masih memiliki kekuasaan tapi tetap berlaku zuhud pada dunia itu karena hendak memadahkan bahwa hakikat zuhud itu intinya dalam hati baik nang kada beharta atau beisi harta bila hatinya tetap jauh dari nangarannya sarakah pada dunia itulah kazuhudan Imam Ghazali ujar penulis suah mengatakan bahwa sekalipun segala madu dunia mengelilingi Nabi Sulaiman secara jasmani, walau sacuil sidin kada sedikit pun memasukkannya ke dalam hati. Kezuhudan sidin ngintu sudah paripurna, Jadi misalkan segala kekuasaan seluruh bumi ini diberiakan ke sidin, kada pacang menggoda dan mengganggu sidin taat lawan Allah Ta'ala. Lalu ada nang berucap, Mon kaya itu kita harus sugihai, cari duit behimat, wan kedudukan nang tinggi supaya kaya Nabi Sulaiman. Nah, hadengi dulu jer sidin. Munnya urang-urang nang kaya ini ni diberi ikakayaan wan kedudukan, kawalah dulu manguasai pikiran, parasaan wan hatinya dari berlaku menyimpang dari nang seharusnya. Lihati jer sidin wahini, betapa banyaknya orang nang sugih dengan segala pencapaian karirnya nang kada ingat daratan manindas orang-orang nang ada di bawahan tinggalam oleh candu kamewahan. Itu tuh jer sidin, akibat kada paham esensi dari zuhud. Dalam konteks kekuasaan Nabi Sulaiman, buhannya tadi hanya memandang kerajaan Nabi Sulaimannya haja, tapi alpa terhadap pengamalan sidin terhadap itu semua. Nabi Sulaiman tuh bujurai sidin raja nang agung, tapi sidin tatap makan roti gandum syair ngarannya. Roti syair ini adalah roti nang paling uhu Harganya gin murah. Karasa pulang dimakan mun kada dikawani banyu managuknya. Mun kita ada isi harta nang banyak nang kaya itu, amun kawa sabar lih, handak makan nang nyaman-nyaman haja. Maka dari itu, jar sidin, untuk mandapatakan keidealan dalam perkara zuhud tadi adalah harus melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapan utama yang mesti dimiliki adalah sifat wara. Muara itu mun bahasa kita adalah apik atau hati terhadap batasan-batasan hukum yang diberikan oleh Allah. Ujar Imam Kusyairi dalam risalah Kusyairiyah menyambat Barang siapa kada wara kada sah untuk zuhud anjir sidin. Artinya bila masih terlihat belum wara tapi inya mengaku zuhud maka kada sah zuhudnya ngintu. Karena zuhud merupakan kunci awal perjalanan seseorang sehingga meantar inya memasuki wilayah zuhud. Nah, lain halnya mun inya sudah lulus dah dari ujian tahapan wara. Sing inya sugih kaya apakah lagi? Inya tetap kawa berlaku zuhud pada dunia. Wallahu a'lam. Itu dulu kisah di bab nang keenam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berataan. Mun ada nang ditakunakan, bisa komen di kolom komentar. Kalau ada nang hendak mengutarakan pendapat atau memberi masukan, dengan senang hati ulun mahadang. Mungkin itu saja yang bisa ulun bacakan. Maafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.